nyama ichafushirwa zvinoda kuparwa zvinoda kuti zvibviswe aizva zvina chitadzo nemunhu mudaro oh. eh. mabasa ako imi musaro yevanhu kumushauri musaite sese
tatisina kuzivana kubvira pakutanga samusha akutotanga kuonana ndafunga kuti pamwe kungopinda akangwirira nangoti pindikiti pana kubva zvandauya pana pana bvira ndakuona oh, ah, inini mdara ndotambira mama ini mdara oh, saka munopoita zvemazuva musipo ah, ndinotida nguva ndisipo zvangu saka tinopinda pasi tididi tichingoita zvatechita nemitaka yedu ehe saka nguva zhinji kana ndikana ndomboti nya ndobudikira saka apa ndiye titora maonyenzi zvimasinisi nekuti tinochita se chinodya negema omani oh. eh, akuti chigochagwesa ma zvinhu tiye chingotoratora zvimwe zvimadomasi chichi mm. tichingokanda ikoko sekuti kana tiri uko manje ka mm. hatina nguva yekuzonotenga tenga kumisika saka tongotenga zvinhu zvedu ndibva kutesa mota asi tiri kufamba zvaro basa ah, ayo haa ndizvozvo matigera goridhe
haa ah, goridhe gara tinenge tikona kutoita ngoya yamari

Eh. Ya aiwa. Rutangira kaswa matombo mu wamwe mdara. Ah, yes. Saka uri kutaura kuti bhachi iri uri kutaura kunaka kwaro here kana kuti kuda kushora kuti ah. iwe bhachi iri haukwanisa kuritenga iri iri ah ndikwanisi zveshuwa nekuti ndikatoroona ka eh. ah harichaiti munguva ino ah, mabhachi aya ari kudhura aya aya mabhachi auri kuona aya harisi bhachi iri kutamba naro iri

uchenjere kuti azvikuita mukoma wako iwe madhirayi mauti ndochicho utapedzera mapinda futi mumadrugs futi na ndangova sirikana maonezi vati bo udheni kune nyama yandakabva nayo kumaini kune nyama
kwana tiri kumaini manje kune vakomana vamochi vane vachinzwanana nesu saka pamwe pacho tinogona kuyachi ndakayanini kekeni negumbo renhoro ah, kwenyu kunotyisa kuda kuona yemabhemba uku eh, ah. iri nyama yemunhu ah, kana kana aiwe zvayo aiwa tinotyaaorit aisiabati ndarabva mazondigaira kudaro here ndikatigotigaire pasi ndokutomasakutorechitore oh.

ini ndine nyaya imwe inondirwadza pane mumwe wandakanzwa musunu apa ari kundochema kupi dzinga hanzi unoti dzinga here kudii anorwa nemukadzi ah, eh, kandiwo kava ndakapa mari yangu yerendi but ndinoona kuti vanoshungurudzwa zvisikaiti anovarowa zvisikaiti sakunoti nyaya iyi ndeyechokwadi pe a ah, mukuru anorohwa nemafana uzire haa ah, mai handisa ndambozvinzwa oh, ah, but musi wandakatenge ndichitiwapa mari chaiko iyo vakabvutirwa maoko ah, eh.
ah, zvinokubva nhasi ndini ndindalenduti wako oh. izvi zvikutora kunokuda imba pamba ipa munin'ina wangu pana manje ira handichaziva manje kuti achange achitambira mari ndiani ari kurwara handiri kuona eh. izvi zvizvi pava nenyaya dzakawanda dzandichibuda dzachiudzwa yona wadiki vepanapa mwana mudiki akadai zvanzi vari kumusha kuno vari kuroya ye ana bamukuru wenyu mukoma wavo ndiye ari akaromba ini ndine mombe dzangu ndine zvinhu zvangu zvikochikari zvangu zvese pamusha ndinazvo zviri kunzi ndakaromba ndini ndakupengesani izvo ani sitese kurwa nemukadzi nemombe dhara kama nobata bata kama dhara richakutrasteka aiwa ini ndonamata

imi pamunonzwa pamunonzwa munenge vangu vachirooma mwana matadza kubata iwe unoti kwanza uzvinzwa iwe nemachemera akaita mudhara musuwe
pamwenda ndakarara akarovera negotsi madziro ese ndikati ndikapepuka akarovera kumadziro rutatu
inini nyaya dzevaviri ka ndakambopotswa ndadirwa mafuta Eh.
Mwana msadaro. Kutaura mapurisa alright. Ah, inini handigoni kuindira kumapurisa unonditi mukadzi wako ene. Munhu anofa kakumana muchita hanzi. Kumapurisa havatambiri nhau dzekuti inini ndinotaura kuda kumhangarira mukadzi wemwe munhu. Aiwa iri poti chete moti pane violence, domestic violence. Aiwa nhau iyoyo haikasiri kutambirwa, inotambirwa ndiyekuti iye kana arowa mukadzi. Nekuti iye pachake iyeka.

unoona uya anondoramba zvake ka but murume anowa ini handina zvandombonzwa aiwa munhu anopandirwa madziro kudaiwo musi uno kicheni ini akanoratidza kuti ndakanzwa kugwendereka zvekuti munhu akapwanyikirwa nezvinhu saka vane zvaari kuvanza anovanza but ini handigoni kutenderera chokwadi ndakamira pamusuwo so musanzwe ngoma next time kuite kune ma suggestion box kuma prison unogona kunyora katsamba ka zauise zita hwidi ingosvika kukanda katsamba kako havamboziva kuti ingori tip off chete wakomana muningi nangu anofa ka asi zvinonetsa zvacho ndezvekuti ka mm. chinoedza chekuti tikamanya kunendisa nyaya yemunhu uyu kawo mm. isusu tisina ungadi dai kurunzi iye ari iye ari kurowa mudzimai nekuti kandisa nyaya iyi kai iye ari kurohwaka hazvinyatoshandi nyaya idzi dzaakwese Mutemo wakuzviziva kuti varume vanokwanisa kushungurudzwa nevakadzi. Saka mutemo utorimo, izvi zvitorimo mumabhuku izvezvi. Uriko hawo ka but hausati wakunyatsoshanda nekuti ini rimwe gore ndakamborohwa nepoto ndikaenda ndikanzi inda unodzorera ah, ah. ndokutaura chokwadi asi munguva yandakadzorera ndakava ndava yachisungwa saka ndiri kuona kuti madzimai achine simba Saka tiri kurohwa. Uyo Mr. Dzingai. Mr. Dzingai. Uchiko nemba. Pana panogarika ipana. Tushandise. Undisi wangu ari mwangu manje. Father, kwanziko.
Eh, panapa mamini mine panapa hapera komaka. Koma itwa seko na Ines. Ko chii chikuitika? Ndiri anga achida kundibata mumba umu. Anzani? Zinge anga achida kundibata mumba umu ndiri kuedza kuvabatsira. Manje kana zvadai so ini ndibasa racho ndakusiya handichazvikwanisi. ndakusiya munotaura landlord wangu awa eh. pane zvinhu here kana kuti pana ah, panogarika chimobaya tokudidzai kana takunidaiwo ah.
kochii ah, zvinomira musha azvinomira musha ndikuti ndida kumurapa akuda kundibata ndikati kochachii naye mr dzingai

hapana zviri kuitika tom learn to mind your own business iwe zvadaika enda kunopfungaidza zvandinopfungaidza kana musha uno wakaremaka tongoona kuti zvakamira sei bcause inini ka handikatadzi kuzogara nekuda kwezvizvo haikona kuti watanga kupfungaidza nini unogona kudena zvimwe zvirwere iwe botaura paya ndikati hamuna zvamuinazvo here mukanditi hamuna zvei zvamdara wangu aizi vanhu vankuridzi nesi musaenda
Mkoma mm. nine nyika pangodze wachika tosangana udenga hayo mudzi anabe kuti dambudziko rake rapera
uri kutiiko naye muningina iwe tiiko naye

wakanaka and i think muchogona kuita something ill take care of you so that you know vanhu vese ava vamboshaya kuita mess with you one is izvezvi uri kuchema is because you don't have a male figure to protect you and i feel like i can be that i mean look at me and look at you we make nice babies very cute babies so can you please give me a chance Misho. Misho. Misho. Don't cry. Rwadziwe sha unotondiudza yako zvinhu zvako zvauri kutiudza but haunoona zvaitika brother yako yandidzvinyirira and I can't even report him just because he's my patient. What do you want me to do about it? You know I'll do anything for you.
Ndikufira kunge ndadzvinyirirwa marights angu shaz.
Apostle Ndiri pakati even report him Shemari almost did Shemari pasino ndaziva ruma But and now I'm here sitting in this house Shemari like I'm not desperate
apa ndone basa rangu ibosvo here kuchatira munhu wegande redu iri mangwana aitoamba makaisazama wandirepa kuti ndoita sei pabasa rangu tiri kurenda papromotion kubasa tiri kuira mavamuchatimbenge makafa matiendesa kuchikoro vachiti nditenese